Bu kitap çoq yıllar devamında bizim bayağı vesiqalarımız çeşit türlü arhivlerde yatar eken, olarnen oğraşacaq ya alimlerimiz, ya da mütehassıslarımız bazı bir sebeplerden biraz az diqqat etkeni içün bugünge qadar ögrenilmey qalğan ediler. Ve bu kitapnen oğraşmağa men ta studentlik devrinde başladım, o vaqıtları soñ kurslarda oquğanda. Onı aveslik mağa Nariman ocamız bizim aşladı bu eserge. Çünki eger baqacaq bolsaq bu menbalarğa, biz bugün aytamız qırımtatar yazı medeniyeti künleri yazı, onıñ içün böyle bir eserlerni taqdim etmek, bildirmek geniş cemaatımızğa elbette büyük bir fayda ketire bile. Ne içün bu kitapqa şöyle ad qoyulğan, çoqusı adamlar soraylar, ne içün tam Husein Feizhanov adı mında yad etilgen, yani anılğan? Çünki Qazan tatar alimlerinden o vaqıtları şarqşınaslıq saasında büyük bir işler alıp barğan Husein Feizhanov böyle bir, pek çoq neler, araştırmalar qaldırğan nesillerge ve bular aqsız olaraq unutılıp qalğan ve ne içündir onıñ adı bugünde ilim saasında, şarqşınaslar arasında, filologlar, tarihçiler arasında olsun, bilinmeyip qaldı ve bugün bu adamnıñ adını köstermek, bildirmek kerektir. Çünki o, bir taraftan özü molla edi, ekinci taraftan o, böyle bir ihtisaslı mütehasis edi, yani kvalificirovanıy spetsialist desek. Çünki o, o vaqıtları o, em arapça, em türkçe, em farsice, em başqa tillerden böyle bir bilgili bir insan edi, oqumuşlı insan edi. Ve o vaqıtları bularnı toplağan, bularnı bir arağa ketirgen tamam bu insan edi. Biñ sekiz yüz elli sekiz senesi o Moskvadaki Ministerstvo inostranıh del, yani Tış işler baqanlığına bara ve onda böyle bir vesiqalar toplamına rast kele, olarnı ögrene ve olarnı köçürip alıp bir defterçeke böyle alıp bara Qazanğa. Biñ sekiz yüz altmış dört senesi alim Vladimir Velâminov Zernov tarafından ise bu bu eserler endi bir toplam olaraq, bir cıyıntıq olaraq neşirge azırlanıp ketirile. Bunıñ qıymeti nededir bu eserniñ? Mında çeşit türlü yarlıqlar, hatlar, yani hanlar, bizim, yani padişalarımız, o zamandaki Qırım Hanlığınıñ padişaları tarafından yazılğan çeşit türlü ülkelerge, olsun Moskva tarafına, olsun Polşa tarafına, olsun başqa memleketlerge bir çoq mektüpler, hatlar ve yarlıqlar bildirilgen. Tarihçılar içün neçün bu kitap meraq köstere? Çünki mında berilgen malümatlar, olar bizim evelki devletimiz, yani burunğı zamanlarda bolğan devletimiz aqqında keniş malümat ketire. Ve bu malümat, elbette, sovet devri de ya olsun, yahut olsun soñ zamanlarda, endi zemaneviy devirde yazılğan, tarihiy eserlerdeki çeşit türlü miflerni darma-dağın ete, yani olğan, yani Qırım Hanlığı o vaqıtları medeniyetsiz ya da bir böyle bir tek seferlernen yaşağan bir devlet olaraq köstergen böyle miflerni ortadan qaldırıp qaldıra. Ve neçün bu devlet medeniyetledı? Çünki onıñ yüksek diplomatiyası bar edi. Bu diplomatiya em söz diplomatiyası, em em de böyle bir, nasıl aytayım, riayet etüv diplomatiyası. Yani o vaqıtları Qırımğa, Bağçısarayğa olsun, Aqmescitke olsun ve çeşit türlü saraylarğa çeşit ülkelerden elçiler keler edi ve hanlarnıñ Körüniş degen yerinde, yani bugünde audientsiya ya da deyler oğa, priyom, hanov, hanskiy priyom, olarda qabul ete ediler ve olarnı qabul etkenlerde olarğa çeşit türlü böyle bir merasimler kösterile edi. Üç yüz yetmiş sekiz adet vesiqa mında toplanğan ve olarnıñ arasında, Olarnıñ arasında bu em hanlarnıñ vesiqaları bar, em em qalğa sultanlarnıñ, em Nureddin sultanlarnıñ, em han evindeki o vaqıtları çeşit tür olğan sultanlarnıñ adından da yazılğan vesiqalar, em vezirler, baş ağalar, qapu ağalar, em beyler, yani Şirin beyleri, em de em de o vaqıtları memurlar, elçiler tarafından. Eñ meraqlısı şu ki, em Moskovadaki çarlar tarafından da, eki yöneliş boyunca da vesiqalar saqlanıp qalğan, bu Mihail Fedoroviç çarı, em de Aleksey Mihailoviç tarafından. Olar da tatarca yazılğan vesiqalar, olar da diplomatiya unsurlarını köstergen vesiqalardır. Bir ve bir-eki vesiqa Osmanlı kanselâriyağa ait, em de şahsiy mektüp bar, bu Suleyman efendi degen bir insandan. Kitabnı meraq, oquyıcılar içün meraqlı etmek içün biz bu kitapqa illüstratsiyalar, yani resimler kirsettik. Bu o vaqıtları Avropa ressamları tarafından hanlarnıñ, qalğalarnıñ, vezirlerniñ portretleri. Bular, ebette, o vaqıtları olarnıñ hayatında yapılğan eserlerdir. Meselâ, Adil, mında bar, kimler bar, İslâm Geray han, bu Adil Geray, bu elçiler, o vaqıtları elçilerniñ körünişleri, bu Şvetsiyağa, İsveçke barğan elçiler, soñ Qalğa Sultan bar. Bar, Nurali oğlan, bar, Seferğazı ağa. Yaqında Seferğazı ağanıñ da bir, yañı bir ne, portreti meydanğa çıqtı. O, Avstriya kütüphanelerinde saqlanıp qaldı. Ve o, ne içün bu insanlarnıñ sımaları kösterilgen? Çünki olar o vaqıtları, bugün rusça aytqanda, olarnıñ tipajını köstereler, yani nasıl insanlar ediler. Nasıl çizgiler edi ve bu mektüplerden de bayağı añlaşıla olarnıñ harakterleri, tabiatları. Meselâ, mında bar da bir renkli Adil Geray hannıñ da illüstratsiyası. Vesiqalarnıñ kopiyaları, suretleri de kirsetilgen. Bu bizim dostumız, ürmetli ressam İsmet Şeyhzade bu taraftan yardım etti bizlerge bularnı toplamaq içün. Daa bir bu kitapnıñ nesi, özgünligi desek, bu kitapnıñ soñunda biz berdik glossariy, yani indeks, bu sıralağan böyle bir adlarnıñ, coğrafik adlarnıñ, şahıs adlarnıñ neleri, yazıları ve soñunda bir tertipke çekmek içün, bir nizamğa çekmek içün biz Spisk hanskih dokumentov degen bir ne, spisk dokument prilojenniy, ilâve qoştıq. Bu hanlarnıñ dokumentleri, vesiqaları, qalğa sultanlarınıñ ve ilâhre. Yani bu kitap bir Men umumileştirgende böyle aytayım, bu kitap kelecekteki bizim nesillerimiz içün bir siltem olacaq da yañı işlernen oğraşmağa. Yani bu kitapnen iş bitmey, men, bu tek bir başlanğıç. Çünki bu vesiqalarnı em de rusçağa da tercime etmek kerek, em de başqa tillerge de tercimesi da ögümizde tura. Ve Bu em tilşınaslar içün, em tarihçiler içün pek meraqlı bir menba olacaqtır. Onıñ içün böyle bir yazılı medeniyetimizni köstergen böyle bir qıymetli variyetimiz dep saymaq mümkün.